Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh, qıymetli din qardaşlarımız! Bugünki Ramazan nasiatımız dinimizniñ quruluvı, tarqatuvı ve saqlavında yaş nesilniñ rolü aqqında olacaqtır. İnsanların arasında eñ alicenap olğan Peyğamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslâm tarqatıluvında yaş nesilniñ ne qadar müim ve ayrıca yer alğanı yahşı bile edi. Onıñ peyğamberliğine birinciler sırasında inanğanlarnıñ çoqusı on yediden yigirmi beş yaşınğace olğan yaş zamandaşları edi. Men bir qaçnıñ İslâmnı qabul etkeni vaqıtlarındaki yaşlarını ve adlarını sıranen aytayım. Ali ibn Abu Talib, sekiz yaşında, Zubayr ibn Avvam, sekiz yaşında, Arkam ibn Abu Arkam, on ye, on eki yaşında, Abdullah ibn Masud, on dört yaşında, Saad ibn Abu Vaqqas, Abdullah ibn Mazun, Masud ibn Rabiya, on yedi yaşlarında. Cafar ibn Abu Talib, on sekiz yaşında, Qudama ibn Mazun, on doquz yaşında, Habab ibn Arat, yirmi yaşına yaqın, Talha ibn Ubaydullah, yirmi bir yaşında, Amir ibn Fuhayra, Musab ibn Umayr, Miqdad ibn Asvat, yirmi üç-yirmi dört yaşlarında yaqın, Abdullah ibn Cahş, Yirmi beş yaşında. Tamam bu alicenap yaşlar Allahnıñ Resuline salâllahu aleyhi ve sellem inandılar, er işte oña destek kösterdiler, onıñ davetini qabul ettiler ve onıñen beraber bu davetni alemge yetismege areket ettiler. Olar küreşitlerniñ sıqıntılarına, horlamalarına, aqaretlerine, azaplarına ve boykotlarına dayandılar. Em de buna baqmadan olarnıñ imanları iç de sınmadı. Yüce Allah olarğa yardım etti, Medine şeerinde peyda olğan İslâm ükümetini bağışladı. Bunıñ neticesinde İslâm dini alemge yayıldı ve Allah'a şükürler olsun ki, Qırım musulmanları, Qırım tatarları da İslâmğa kirdi ve bu sebepten de Allah bizlerni yüksek derecelerge yetkizdi. İslâm yaş nesilge ayrıca emiyet bere. Bu mevzuda çoq hadisler bar. Al-Buhari ve Müslimniñ yetkizgenlerine köre, Abu Hurayradan, radiallahu anh, Peyğamberniñ, sallallahu aleyhi ve selem, böyle sözleri rivayet etildi, Yedi sınıf insan bar ki, Allah olarnı iç bir kölgeniñ olmağan Qıyamet Kününde kendi Arşınıñ kölgesinde kölgelendirecek, Adaletli ükümdar, Yüce ve küç saibi olğan Allahqa ibadet içinde yetişken genç, yüregi camilernen bağlı olğan insan ve böylece hadisniñ soñuna qadar. Ahmad ve Abu Yalla yetkizgen hadiste Peyğamberimiz salâllahu aleyhi ve selâm dey ki, Aqiqaten, Allah yaşlıqnıñ zevqından uzaq turğan genç kişiden ayretlene, yani sevine, İbn Masud, radıyallahu anh, Allahnıñ Resulinden, sallallahu aleyhi ve selem, böyle hadis yetkize, Ey, gençler toplumı! Evlenmege imkânına saip olğan ve buna küçü yetken evlensin. Çünki evlilik haramğa baqmaqtan közüni qorçalar ve oruspulıqtan çetler. Evlenmege küçü yetmegen birisi ise oraza tutsın, çünki oraza şefhetni yoq ete. Er şey, em gençlik içün de insanlarnıñ esabatı olacağını tenbileegen Peyğamber salâllahu aleyhi ve sellem, et-Tirmiziniñ kitabında keçken bir hadiste dedi ki, Qul Qıyamet kününde dört şey içün soru bermegence yerinden qıbırdap olamaz, Ömrüni nasıl keçirdi? Yaşlığını nege masrafladı, baylığını nasıl qazandı ve nasıl masraf etti ve areketleri bilgilerine köre edimi? Al-Hakimden kelgen hadiste Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyura, Diger beş şey kelmezden evel şu beş şeyden faydalan. Ölümden evel ömür. Hastalıqtan evel sağlıq. Meşğul olmazdan evel boş vaqıt. Qartlıqtan evel yaşlıq ve fuqarelikten evel baylıq. İslâmğa olğan böyle munasebet bir sıra büyük ükümdarlar, komandanlar, qadiler ve devlet erbaplarını doğurdı. Olar arasında Ali ibn Abu Talib, Sekiz yaşta olğanında İslâmnı qabul etip, kelecekte dördünci Raşidi Halif ve meşur komandan oldı. Usama ibn Zayd, yaşı on yedi olğanda Peyğamber salâllahu aleyhi ve selâm ile bizanslılarğa qarşı savaşqa ketecek olğan ve aralarında meşur sahabeler bulunğan orduğa başlıq olaraq tayin etildi. Arkam ibn Abu Arkam, bu on eki yaşlı gençniñ evi ilk musulmanlarnıñ toplaşuvları keçirilgen gizli yeri oldı. Muhammed Fatih, yigirmi dört yaşında Peyğamberimizniñ sallallahu aleyhi ve sellem şu sözlerni ömürge keçirdi, Konstantiniye, yani İstanbul, mıtlaq feth etilecektir. Onı feth etken amir ne güzel amirdir, o ordu ne güzel ordudır! Muhammad ibn al-Kasım at-Takafi, bu genç de özüniñ istidatı ile on yedi yaşında bir musulman ordusınıñ başında reber olaraq tayin etildi. Üç yıldan soñ, yigirmi yaşında, şimdiki Hindistannıñ bir qısmını fetih etip, onıñ ükümdarı oldı. Lâkin bugünki zemaneviy musulman gençlerine baqıp neni köremiz? Şimdiki musulman nesil gençlik çağlarını nasıl qullana? İçtimaiy ağlar, bilgisayar oyunları, moda, muzıka, futbol yıldızları. Kemerde yaş erkek ve qızlarnıñ saifelerine rastkelip, nelernen meraqlanğanlarını körip, nasıl şekilde avratlarını kösterip, nasıl muzıkalarını diñlegenlerini körip, çoqça laiklar, laiklar ve daa laiklar beklegenlerini körip deşşetçe şaşasıñ. Olarnıñ çoqsı tüşünmeyler bile. Ya Muhammed Peyğamber salâllahu aleyhi ve selâm olarnıñ saifelerine laik qoyar edimi? Sizniñ sevgen şeylerinizge, yapqan işlerinizge o ne aytar edi? Ey, ümetimizniñ alicenap kelecegi! Ey, bizim sayğılı gençlerimiz! Esiñizni toplañız, imanıñızğa bir baqıñız, boş vaqıtnı nasıl keçirgenizge bir közden keçiriñiz, özüñizniñ tış-urba qiyafetiñizge bir baqıñız. Peyğamberimizniñ sallallahu aleyhi ve sellem şu sözlerni aqılda tutıp, unutmañız. Ahmad ve Abu Ya'la yetkizgen hadiste Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem dey ki, Aqiqaten, Allah yaşlıqnıñ zevqından uzaq turğan genç kişiden ayretlene. Ey ürmetli yaş nesilimiz! Ey, ümetimizniñ parlaq kelecegini sağlacaq keleyatqan İslâm devriniñ yigitleri! Sizlerni davet etemiz ki, Ali, Salahuddin, Muhammed Fatih, Usama ibn Zayd, Muhammed ibn al-Kasim ve Arkam ibn Abu Arkam kibi insanlarnıñ qıymetli ecdatları oluñız. Allah bizim ümetimizni eñ qısqa vaqitte birinci musulmanlarğa oşağan imanlı yaş nesilniñ elleri ile dinimizge ğayrıdan izet ve şan qazanğanını körmekni nasip eylesin. Kelecek Ramazan nasiatlarımızda körüşmek üzre. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.